Vavã wò ɖeka koe dze ƒo. Tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Le ɣedzeƒe, ɣetoɖoƒe, dziehe kple anyiehe, wò ɖeka koe dze ƒo. Le yevuwo ƒe duwo me, le ameyibɔwo ƒe duwo me, wò ɖeka koe dze ƒo. Le eh, tsitɔwo ƒe aƒewo me kple afi siwoe hahiãwo katã le o ɖeka koe dze gugu. Afi siwoe amewo le dzidzɔ kpɔm le, afi si vevesesewo le o ɖeka koe dze gugu. Afi si lãmesẽ le, afi si dɔléle le o ɖeka koe nye wòdze gugu. Elabena ewò koe nye dɔyɔla, naneke meva kpɔ wò, eye wò Yehowa mekpɔa ŋutiɖoɖo ne wò. Aƒetɔ, mekɔ ame siwo katã le ƒuƒoƒo le ŋkuwò me le ŋdiɣia le koko ƒom na wò la, mekɔ wo katã de asi me na wò. Yehowa, ɖiɖi ɖe wo dome, eye nàɖo woƒe hiahiãwo ŋuti le wò kesinɔtɔnyenye nu. le ŋutikɔkɔe me le Kristo Yesu me. Yehowa dagbe ame siwo le dɔ lém ɖo ahiã ŋuti na ame siwo ahiã tu la. Gae le wo hiãma? Aƒetɔ, ewɔe ʋu na agbo. Ʋu agbowo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mí ame siwo le nunya hiãm, ʋu nunya ƒe agbowo na mí, bena míakpɔ gome le wò, ame si nye Enuwo Katã Nyala gbɔ, be ɣesiaɣi si míehiã nane la, míaxɔ ŋutiɖoɖo tso gbɔwò. Eye nenye be ame aɖewo va kpɔ mí, anye asa si hiã be míakɔ aƒo nu na wo bena woakpɔ ŋutiɖoɖo na woƒe kuxiwoa? Aƒetɔ, ɖe míakpɔ gome le wo me. Míeyra wò geɖe. Bubu, kafukafu kpakple ŋutikɔkɔe eyae nye tɔwò, le Kristo Yesu, mía Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ me. Amen. Mina míanɔ anyi. Medi be magblɔ na mi bena míaƒe Mawu si subɔm míele la enye Mawu le teƒeawo katã. Le ɣeawo katã ɣi me, enye Mawu le Israel-nyigba dzi, nenema kee Enye Mawu le Israel-nyigba dzi, Enye Mawu le Togo-nyigba dzi, Enye ŋutsuwo ƒe Mawu, Enye nyɔnuwo ƒe Mawu, Enye ŋutsuwo ƒe Aƒetɔ, enye nyɔnuwo ƒe Aƒetɔ. Enye wò Aƒetɔ, enye nye hã nye Aƒetɔ, eye mí katã míenye ame siwo asubɔe, awɔ dɔ si wòle mɔ kpɔm na tso mía gbɔ, bena eƒe Fiaɖuƒe la wòali ke, eye wòakeke ta. Le egbe ƒe ŋkeke ya mea, nu si Yehowa di be yeagblɔ na mí to eƒe gbɔgbɔ la me, eye enye Mawu, nyɔnuwo Ƒe Nyɔnuwo le Kristo Me ƒe Subɔsubɔdɔwɔwɔ Nyɔnuwo le Kristo subɔsubɔ dɔwɔwɔ me nɔe nye bena ewɔna na ame aɖewo be nyɔnuwo mate ŋu awɔ nanewo o, eye nenye be woagblɔ be ame aɖe nye mawudɔwɔlaa, ele be wòanye ŋutsu. Ne ame aɖe wòanye mawudɔwɔla, ele be neglo godoo wòaxɔ ƒe blatɔ̃. Nenye be ame aɖe wòanye mawudɔwɔla, ele be wòade, wòade suku anye agbalẽ. Nenye be ame aɖe anye mawudɔla, ele be wòatu atu. Nenye be ame aɖe anye mawudɔwɔla, ele be wòadzɔ eƒe afɔ eveawo woadzɔ, eƒe abɔ eveawo woadzɔ. Nɔvinye ŋutsu, nɔvinye nyɔnu, medi be magblɔ na wò bena, Menye nenemae wòle le gɔmedzedzea me le Mawu gbɔ o. Ɖe míakpɔ ɖa be ɖe meka ƒomevi aɖe ate ŋu asubɔ Mawu mahã? Le gɔmedzedzea me, Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, Etagbãkpekpe blaeve vɔ ade kple blaeve vɔ adrelia gblɔ na mí bena, Eye Mawu gblɔ bena, Mina míawɔ ame ɖe míaƒe nɔnɔme nu, wòaɖi mí, eye wòaɖu ƒomelãwo, dziƒoxe dzɔdzɔewo, aƒemelãwo kple gbemelãwo katã kpakple lã siwo katã tana le anyigba dzi la dzi. Kpukpui blaeve-adrelia be, Eye Mawu wɔ ame ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu, Mawu ƒe nɔnɔme nu wòwɔe ɖo, ŋutsu kple nyɔnu wòwɔ. Haleluya! Ta nenye be Mawu wɔ ame ɖe eye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu, Eye wowɔe ŋutsu kple nyɔnu la. Ekema, ale si ŋutsu nye Mawu ƒe nɔnɔmea, nenema ke koe nyɔnu hã nye Mawu ƒe nɔnɔmee. Nye ma. Meɖe kuku be mele kɔkɔa? Nenye be ewɔa ame ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu, eye Ŋɔŋlɔa le gbɔgblɔm na mí bena, Ŋutsu kple nyɔnu wòwɔ, ewɔ ɖe eƒe nɔnɔme nu, ekema, nyɔnu nye Mawu ƒe nɔnɔme. Ekema ŋutsu hã nye Mawu ƒe nɔnɔme alo? Fifia amea kae asubɔe amea kae masubɔe o. Haleluya. Menyae be le mía gbɔ Afrika afi ya, ne woyɔ dɔ ɖewo la, ewɔna na mí be ŋutsu ƒe dɔe. Ne woyɔ ɖewo kɔ la, míenya be nyɔnu kɔe awɔe. Meƒogbea? Ne wove enu ɖaɖa, ame kae ɖana nu? Ɛ? Nyɔnue ɖana nu. Ame kae nyana nu? Nyɔnue nyana nu. Ame kae yina tɔme? Nyɔnue yina tɔme. Ame kae ŋlɔna te bom? Ɛ? Nyɔnu ɖe ŋlɔna table me hã alo? Ŋutsu ɖe exlẽna press alo? Enɔna anyi ɖe akpasa me. Akuvi enɔna kpɔ sɔgbe kpɔa? Eye ye nye ŋutsu be dɔ alo? Ŋutsu be dɔe ma. Yameʋu kuku ɖe meka be dɔ yɔ. Yameʋu kuku meka ƒe dɔ ye? Ŋutsu ƒe dɔ ye. Egli ɖoɖo meka ƒe dɔ ye? Ŋutsu ƒe dɔ. Ati tsotso meka ƒe dɔ ye? Ŋutsu ƒe dɔ. Gbededɔ meka ƒe dɔ ye? Ŋutsu ƒe dɔ. Ɛɛ. Enunɔla aɖe meka ƒe dɔ ye? Ŋutsu ye. Evɔ gɔmedzedzea me Mawu wɔ ame ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme me. Ŋutsu kple nyɔnuwo ɔ? Alo? Eye ne míeyi edzia, Biblia be, Mawu va kpɔ menyo be ame natsi akogo o, eya ta amea wɔ kpeɖeŋutɔ nɛ. Alo? Fifia ne meli hafi wova wɔ kpeɖeŋutɔ nam ɖe, edɔ yiwo le asinye tsã ɖe, mekae ewɔna wo nam o? Hã? Nye ŋutɔ. Ta nu ɖaɖa ɖe me xa yɔ. Ɛ? Nye ŋutɔ. Nyɔnu me nyɔa? Kpɔ ɖa, nyɔnu me nyɔa? Ta nu ɖaɖa enye ŋutsu ƒe dɔ. Enake fɔfɔ enye ŋutsu ƒe dɔ. Enu nyanya enye ŋutsu ƒe dɔ. Agba kɔklɔ enye ŋutsu ƒe dɔ. Eme kɔ. Nenema kee mawudɔwɔwɔ hã nye ŋuve dɔ. Ɖoa wowɔ nyɔnu be wòakpe ɖe ŋutsu ŋuti alo? Fifia ne wòkpekpe ɖe eŋuti ye enya mawunya nya gbɔgblɔ mete le mawunya fia ame ɖe meka ya wɔ ɖe teƒe o. Meɖe ku mabia mi lo. Mi de nyaviwo suku alo? Mi de nyaviwo sukue? Nye ame yiwo nye Mawu ve nye mla le wɔme le nyea sia, nye xɔ kpeɖeŋutɔ na wo alo? Wo afia na wo nu le aƒe me alo? Kpeɖeŋutɔ yi mi xɔ na mia via ɖe, mia viae nya nua kɔ wuia? O! Me kae nya nua wu o? Ã? O! Mi ble me. Fifia nyɔnu kple ŋutsu ɖe wobe Mawu be ɖe nyɔnue nye kpeɖeŋutɔ na ŋutsu alo? Ke ma ame kae sese wu nɔvia o? Hã? Mi ble me, ɖe mi le mia ɖokuiwo tsaka me. Mi wo gblɔ nam be ɖe ame yi yewo xɔ be woa kpe ɖe yewo vi ŋuti le aƒe me be ne woa teŋu ase enu yi wole fia le sukua gɔmea, ame ma nya nua wu sukuviatae alo? Meyetaea? Ye me be ɖe Mawu be ɖe nyɔnu nenye kpeɖeŋutɔ na ŋutsu. Mawu ya mele nu nyam a? Fifia le ŋutsu kple nyɔnu dome ɖe me ka sese wu o? Ɛ? Nyɔnue. Haleluya. Me ɖe ku eme kɔa? Ɛ, esrɔ̃ se veve kpɔkpɔa? Esrɔ̃ se veve kpɔkpɔa? Ɛ? Hiã nyɔnu menyo etae mete ŋu dona dzi ɖo. Ŋutsuwo mete ŋu dona dzi o. Wodona dzia? Ne nye be Mawu ɖe wɔe be ŋutsu nadzi vi ake vidzidzi manɔ anyigba dzi gbegbe ɖo. Ŋutsuwo mete le vidzi ge o. Eme kɔa? Mawu medea vovototo ame me o. Le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta atɔ̃, kpokpui gbã kple velia, míagaxlẽ nu yi gblɔm wole fi ya ɖa. Esiae nye Adam ƒe dzidzimeviwo ŋuti nyagbalẽ. Esi Mawu wɔ Adam la, ewɔe ɖe eya ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu. Ewɔ wo ŋutsu kple nyɔnu, eye wòyra wo, eye wòna ŋkɔ wo be ame. le gbe si gbe wowɔ wo kple viawo yɔyɔ be nukɔ? Ame. Ta ame eyae nye nyɔnu ƒe ŋkɔ. Ame eyae nye ŋutsu ƒe ŋkɔ. Ne míeyi ɖe Hebrigbe mea, ebe eye wòna ŋkɔ wo be Adam. Ta nyɔ, ŋutsua ŋkɔ nye Adam, nyɔnua hã ŋkɔ nye Adam. Vovototo le wo domea? Ne Mawu va eye wòbe Adam, mekae ayi o? Ã? Ã? Eme kɔ ɖe. Ame ŋkumekpɔkpɔ aɖeke mele Mawu gbɔ o. Le Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, eta ewo kpukpuilvi adrelia me, míagakpɔ nya ma ƒomevi ke le Kronika ƒe agbalẽ evelia eta wui asieke kpukpli adrelia, Mala, Malakai, Malaxi ƒe agbalẽ eta eve kpukpui wui, kpukpli asiekelia me. Biblia be, Yehowa míaƒe Mawu la, mawuwo dzi Mawu kple aƒetɔwo dzi Aƒetɔ, Mawu gã si ŋusẽ le, si si ŋusẽ le kple ŋɔdzi le wònye. Mekpɔa ame ŋkume o, eye mexɔa zãnu o, mexɔa zãnu aɖeke o. Tamea ɖe, amegbetɔwo gbɔe wonanɛ ɖe? Haleluya. Vɔ ne enyee ya wɔ nu ɖe na wò, ye wòzu be vava nam tamea kɔ nya wɔ agblẽ. Egblẽ vɔ womagawɔe na wò gbeɖegbeɖe o. Ɖoa etɔnye nye Mawu. Mexɔa zãnu o. Mexɔa tamea o, ta nye hã nye mexɔa tamea o. Mawu mekpɔna ame ŋkume o. Mawu medi be yeanya ne nye ŋutsue loo alo nyɔnue o. Nu yi wònya koe nye be amee. Ŋutsu ɖe ameea? Nyɔnu ɖe ameea? Ẽ? Ta Mawu ya la, nu yi le vevi ɖe koe nye be amea nenye ame. Eta le esi, abɔ woame eve le esi, afɔ woame eve le esi, ŋku eve le esi, eto eve le esi, enu ɖeka le esi, ŋɔti ɖeka le esi, esu na Mawu. Meɖe kuku evefa me kae le fiya ye ate ŋu asubɔ Mawu? Me kae le fiya mate ŋu asubɔ Mawu? Ame ame aɖewo li lo. Amewo lia, womenya ne yewoate ŋu subɔ alo yewomate ŋu subɔe o. Woatrɔ dze egɔme be kae le fi enye be yeate ŋu asubɔ Mawu o. Delphine, wò tsɛ va do asi aɖe dzi zɔ. D'accord. Ke ma, eɖanye ŋutsu o, meɖanye nyɔnu o, àte ŋu subɔ Mawu. Alo? Le Dɔwɔƒe Agbalẽ ta ewolia me, kpukpui blatɔ̃ vɔ enelia, Petro ke nu gblɔ bena, Medze sii kɔtɛe bena Mawu mekpɔa ame ŋkume o, ke ame sia ame si xɔna edzi se le afi sia afi la, Mawu lɔ̃na eƒe nya gbɔ. Ame ŋkume kpɔkpɔ mele Mawu gbɔ o. Ènyae ya gɔmesesea? Esesẽ na Petro. Esrɔ̃e sesẽe, elabena Petroa, Yudatɔe. Evɔ le Yudatɔwo gbɔa, womexlẽna nyɔnu o. Le Yuda, nyɔnu mate ŋu do, ɖetugbui ya mate ŋu do le aƒeme aɖo agbo dzi, agboa dzi aleke gɔ̃ hã, ado ta ɖe aleke hã o. Eye nyɔnu yi ɖe srɔ̃ ne do le aƒe mea, enya be ame ɖeke, ŋutsu ɖeke mele ye kpɔ ge le mɔ dzi ado gbe na ye o. Womexlẽ na wo. Eya tae eye Biblia gblɔ be Yesu na be abolo wɔme atɔ̃ kple tɔmelã wɔme eve wodzi ɖe edzi amewo ɖua. Ame neni woxlẽ o? Wobe woxlẽ wo woanɔ ŋutsu akpe atɔ̃ kple viwo. Yi gɔme nye be womexlẽ nyɔnu ɖeke o. Nyɔnu yiwo le wo dome womexlẽ wo o. Hebritɔwo mexlẽna nyɔnu o. Nyɔnuwo menye naneke o. Nenemae nu ma mee Petro ti le. Petro ɖe tafela tsɛ meyi suku kpɔ o. Ne nanewo sesẽ le ƒome mea, ɖewohĩ na amea yi suku hafi wòava kpɔ be eya ya menyo, alo Eya ya wogblɔ nɛ le mía gbɔ vɔa o mía mía ŋku ɖe anyi. Vɔa ame yi meyi suku kpɔ o ya eyi tɔgbuiwo gblɔ wosea eye ko wose. Petro meyi suku kpɔ o. Ta le eya gbɔa Mawua Israel ɖeka ko be Mawue. Israel viwo wo ko ate ŋu gblɔ Mawu nya na Yesu viwo zɔn via akɔ nya yi na Israel viwo. Vɔ eyi Yesu nɔ anyia eyi ezu be ebi enɔna ŋgɔ ta le wotɔ Yesu be nusrɔlawo domea eye nye ŋlɔ nɔ la ta. Nenye be Petro metrɔ oa, wo dometɔ aɖeke makɔ nya ayi na du bubu me tɔwo gbeɖe o. Eyata nukae Mawu wɔ? Gbe ɖeka, ame ɖe menye Israel-vi o, menye Yudatɔ o, le Israel-nyigba dzi le Cesarea nye sɔdzagã. Dɔ me nyo nɛ. Ewɔna nu nyui na amewo, na dua me tɔwo, gake atu woƒe gbe, woƒe ƒuƒoƒe na wo. Edoa gbe ɖa, gake menye gbedodoɖa eye awɔe be akpɔ ɖeɖe tso Mawu gbɔ o, eye awɔe be ayi dziƒo o. Menye dɔmenyuiwɔwɔ eye awɔe be ayi dziƒo o. Ate ŋu lɔ kesinɔnuwo katã ne wò ɖoŋue wòe xɔ, wòe ɖo kesinɔnuwo le xexeame, ameawo kekeakatã na amewo katã ne Yesu mele asiwò oa? Mele dziƒoa yi go. Fifia nenem ƒe ame, Kornelio, egale nutsitsi dɔm le gbedoɖa koa? Mawu dɔ eƒe dɔla aɖe ɖo ɖa, eye wòva gblɔ nɛ be, Wò dɔmenyowɔwɔ, wò nuteƒewɔwɔ, wò gbedodoɖawoa, wozu abe eh, kpe, eh, ŋkuɖodzikpe le Mawu gbɔ, gake nuɖeka li wòle be nàwɔ hafi nàkpɔ ɖeɖe. Dɔ ame ɖo ɖa Jɔpa le ŋutsu aɖe woyɔna be Simɔ ƒe aƒe me. Simɔn aɖe le fi ma, woyɔnɛ be Petro, ne wòava ava gblɔ nya yi, nya yi hiã be nàse eye nàwɔ ɖe edzi mava gblɔe na wò. Petro mayi o, nenye be Mawu mewɔ naneke o. Ta gai me ye wòdɔ ame, edɔ amea, edɔ amewo le ɣetrɔ, ŋdɔkutsu me le aƒui. Ta eyi ŋu kea, Aƒe yi me Petro le Petro fɔ do gbe ɖa le Biblia le nya me dzrom kaka va yi gbe gava yi exɔ tame gbe dom ɖa. Dɔ va le wu ye wòna be dɔ le wu la wotɔ nu ɖaɖa na Petro wobe wobe lé nɛ ɖo Mawu ƒe ame ye. Alo Mawu ƒe ame wole lé be nɛ. Wo nu ɖa na Petroa va dɔa le wu wògale gbea dom ɖa. Kɔ Biblia be. Enua va edzi abe e gbɔgbɔ aɖe ene. Vɔ ebu ɖe eɖokui ye wòkpɔ nu ka o? Ekpɔ be wolili, woɖiɖi nane tso dzi, dziƒo nu ʋu. Woɖiɖi nane abe avɔ yi wosa togatogawo na. O, elãwo le eme zã. Afɔnɛlãwo, afɔvedzilãwo kple nutatawo siaa. Wòkpɔ wo katã hanyaa. Na eya Yudatɔa, enua wɔe baɖa. Kpɔe wòse gbe aɖe be, Tsi tre, li, wui, eye nàɖu. Petro se gbea me nyuie nya be yeƒe Aƒetɔ ƒe gbe ma. Ebe, Kpao, Aƒetɔ, tso nye ɖevime ke nyemeɖu nu makɔmakɔ aɖeke kpɔ o. Eye gbea gblɔ nɛ be, Nu si Aƒetɔ la gblɔ be ekɔ la, ewɔ mègagblɔe be mekɔ o. Biblia be eva edzi zi gbɔ zi etɔ̃. Vɔ enɔ ta me bum, Ŋ, nukae nye nu ŋutegã ya yekpɔ? Nukae nye ya? Eya ƒe ta me bum wòle kɔa? Ye ame woame etɔ̃ va le ame ɖe ta biam. Egbɔ kɔ gblɔ nɛ be, Tsi tre, ewò dzi me ame mawo le, eye nàkplɔ wo ɖo nàyi, elabena nyee dɔ wo ɖo va gbɔwò. Eye wòyia, amewo tso Cesarea va, kpe nenemae Yewo be, Sɔdja megã dɔ yewo ɖo ɖa. Menye Yudatɔ o. Ne menye numae Petro kpɔ, eye ŋti bu be wònɔ wo be, Egɔme ɖe? Afie gbɔgbɔ gblɔ nɛ be, Tso, eye nàva do ga mɔ mayi kpɔ o. Eye wòyia, eva yi gblɔ mawunya na Kɔrnelio kpakple eƒe aƒemetɔwo kpakple eƒe aƒelikawokple xɔlɔwo. Mawunya ko gblɔm wonɔ mewu enu hã o. Eye gbɔgbɔ kɔkɔe va wo dzi abe ale yi wòva woawo dzi le xɔtaxɔa me ene. Fi mae Petro se egɔme le be Mawu menye ame ŋkume kpɔla o, ye nyanyuigblɔmee ma. Ese egɔme be amea ɖanye Helatɔ o, amea ɖanye Hebritɔ o, amea ɖanye ameyibɔ o, amea ɖanye ameɣi o, amea ɖanye ame kɔkɔ o, amea ɖanye ame kpui o, amea ɖanye ame lolo o, alo anye ame tralé o, Mawu menye Ame ŋkume kpɔla o. Amen. Ta wò nyɔnu nyenye, wò suku dede, wò suku made made me xe mɔ na wò be na wɔ Mawu dɔ o. Amen. Mi kata mi le ewɔ ge eɖi a vɔ ŋti. Paulo gblɔ le Romatɔwo ƒe agbalẽ ta ve kpukpui ɖekɛ lia me Mía, míagate ŋu akpɔe le Efesotɔwo ƒe agbalẽ ta adekpukpui asiekɛlia. Míate ŋu akpɔe le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ ta gbãkpukpui wui adrelia. Míate ŋu akpɔe le Yakob ƒe agbalẽ eta eve kpukpui wui asiekɛlia me, asiekɛlia me bena, Ame ŋkumekpɔkpɔ aɖeke mele Mawu gbɔ o, ɖeka pɛ hã meli o. Ame ŋkumekpɔkpɔ aɖeke meli o. Aŋlɔtɔwo koe agblɔ mawunya ao. Aŋlɔtɔ koe anye sɔfo ao. Tabletɔ koe anye dziɖula ao. Mí katã míawɔ dɔ kpakple Kristo. Mí katã míawɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Mí katã míasubɔe eye míali ke eƒe Fiaɖuƒe eye míakeke eƒe Fiaɖuƒea ɖe edzi. Haleluya! Ame kawo le klalo be yeawɔ Mawu ƒe dɔ? Ame aɖewo gbe mele ta na ewɔ ge edzi avɔ ŋuti. Amen. Gake nya aɖewo le Biblia me si kɔme amewo léa ɖe asi eye wòxea mɔ na woƒe ɖeɖekpɔkpɔ eye wòxea mɔ na woƒe titi ɖe edzi le Kristo me. Le agbalẽ gbãtɔ si Paulo ŋlɔ ɖo ɖa Timoteo me Eta eve, kpukpui wuievelia mea, o, meŋlɔ eya wòdɔ ɖa ŋutɔ. Paulo be, Nyemeɖe mɔ na nyɔnu be wòafia nu eye wòaɖu ŋutsu dzi o, ke boŋ wòalé eɖokui kpoo. Amen. Nyemeɖe mɔ be nyɔ nu wòafia nu eye wòaɖu ŋutsu di o, ke boŋ wòalé eɖokui kpo. Ame kawoe xɔ nya ya dzi se be nyɔnu mate ŋu fia nu o? Aleluya. Ok, ame kawoe ne mieva ekɔdodi mɔ? Kɔsiɖagbe nusrɔ̃ƒe ye mienɔ megbe dem wònye nyɔnu le nu fia mi, mekawoe wòɖena fu nɔ? Hã? Nyɔnu melɔ la nye ɔsɔfo alo? Nyɔnu mate nye apostol o. Nyɔnu mate nye ɔs, e, nyanyui gbeƒãɖela o. Nyɔnu mate anye hakplɔla o. Mekawoe xɔ nya ma dzi so? Ok. Mamea wome le fia o. Alo wome va gbɔ. Wome va gbɔ. Wome li o. Ega gblɔ hã le Korinthe tɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ eta wui ene kpekpe bla tɔ̃ vɔ ene lia bena, Miaƒe nyɔnuwo na zi ɖoɖoe le takpekpewo me, elabena wome ɖe mɔ na wo be woaƒo nu o, ke woaɖo to boŋ abe ale si se la gblɔe ene. Biabia nye be se ka gblɔmee Paulo le? Ne èxlẽ Nubabla Xoxoa tso Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ kaka va ɖo Malakae ƒe agbalẽ me, nye ya nyemekli le afi ɖeke be wode se na nyɔnuwo be woazi ɖoɖoe o. Vɔa Paulo le gbɔgblɔm afia be ele be woazi ɖoɖoe. Nu ka tae? Ekpɔa, fii ye nènɔa? Eƒe enu bana ɖe ame ŋuti. Paulo, Farisitɔ ƒe Farisitɔe wònye, eye esrɔ̃ nu le Gamaliel gbɔ. Elé Yuda-kɔnu me ɖe asi sesĩe, eye nenye be etsi Kristotɔwo yome blibo, Eye wonɔ Stefano wum, eye edzɔ Stefano wulawo ƒe enuwo ŋuti. Ta, Pa, Paulo, hafi wòava trɔ dzi me la, Farisitɔwo ƒe nusɔsrɔ̃ ƒe nufiafia ƒe sesẽtɔwo mee ye wòlé ɖe asi. Woawoe nye ame yiwoe. tsɔ Mawu ƒe se siwo wòdea ye wokakaa eme, gake wokpɔe gake wòva zu ese alafa ade kple wuietɔ̃. Dziwòɖola wɔ ɖo woawɔe nya be le Sabat ƒe ŋkeke dzia, afɔ nenee nàte ŋu aɖe, ne ɖe womakɔe da ɖe ase dzi ta. Le woƒe se mawo me, woawo ƒe se, woawo ƒe ese yi woɖe tso Mawu ƒe Nyaa mea, ye me ye woɖe le be nyɔnu ma aƒo nu le ame dome o. Ɖaƒela tsɛ, Miriam ɖe menyɔ nu ya? Mose fofoa? Nye nyagblɔɖilae. Wogblɔna nya ɖi numaƒomaƒoa? Hã? Woate ŋu gblɔ nya ɖi numaƒomaƒoa? Debora ɖe menyɔ nu ya? Wa eyae kplɔ Israel le ga aɖe me. Ana ɖe? Hulda ɖe? Ester ɖe? Nyɔnu tafla tse Biblia be, Ŋutsuvi, ɖo to etɔwo ƒe nufiame kpakple dawò ƒe se. Biblia fia be nyɔnu ƒe enuƒoƒo na evia ele abe sedede. Leke wòabiã nu ɖo? Ok, egbea ɖe, le míaƒe sukuwo me, fiyi miede mía viwo suku le ɖe, nyɔnu ɖeke mefiana nua? Ne nyɔnuwo le nu fiam le sukuwo me, ne nyɔnuwo le mía gbɔ kpɔm le kɔwo dzi, leke wɔe le Kristo hamea mea? Nyɔnuwo mate ŋu afia nu o. Nenye be nyɔnu aɖe ate ŋu fiae, nu ka ta eɖe ya mate ŋui o? Ke nu kae Paulo le gbɔgblɔm le fiya o? Paulo ƒe nyagbeƒãɖeɖe ya ɖe, ɖe menye ɖɔɖɔɖo wòdi be yeawɔ oa? Nui le eme nye be nui ta mexɔe se eye e Biblia me dzrola ɖewo hã woxɔe se be ɖɔɖɔɖo wònye Paulo le wɔwɔm na Korinto hamea kpakple Efeso hamea. Eyae nye bena, eyae nye bena, esi nyɔnuawo tsã womedoa go le aƒeme o, womeƒoa nu le ame dome o le woƒe kɔnuwo nu, Efifi le azɔ Kristo ƒe nufiafiae dzi wɔm wole, woawo hã wova xɔ Kristo, woawo hã wodze amedome yi, wogblɔm na wo, wogblɔ na wo hã be, vie miate ŋu aƒo nu faa ta la, ee, ne gaye me ye ame bubu le nu ƒom hã, nuka, nuka miewɔ nɔ? Mito nyateƒe na, migblɔe nam mase. Hm? Enyea ɖe le tom ta la, etrɔ ɖe nɔviwò ŋuti. anɔ gblɔm nɛ alo mianɔ mia tɔ gblɔm gaye mee amea le nya gblɔm le fiye me alo ahan. Woato nɔ bo ɖe zi ɖoɖui kpao eyi dziwo lea eya ko dziwo le kaka nava nya wo dzedzreom kaka nava nya kpe ma ma ma ne me nenema ya enumɔ ye wo wo gblɔ ɖo ɖa me kali be numɔ fɔviwo gblɔ ɖo ɖa Paulo. Be le Korinto ɖe, hamea me ɖe, ne míele takpekpe me eye míele nya mam a, nyɔnuwo hã nɔ, nɔ nyɔnu le wo tɔ, ne migblɔ be ne ɖo to hã wo me to ɖo ge o, kaka ekɔ koe ava dzɔ. Be ne eɖoɖoezizi ɖoɖo woate nɔ anyi a, ye wòle nu ŋlɔm na wo bena, ele be nyɔ, nyɔnu wɔ nu ka o? Wòazi ɖoɖoe le asaɖa me, le takpekpe me wòazi ɖoɖoe eye wòabɔbɔ eɖokui na esrɔ̃a. Ok. Israel nyɔnua wole wole ŋutsu te ta wola bu wo srɔ kpa nue nye be eyi Yesu nɔ anyia ame yiwo dze eyo mea nyɔnuwo sugbɔ wu ta wosi nya sese na wo srɔ ŋutsuwo nenye be wo srɔ ŋutsuwo hã va trɔ dzime hã wo me te le nya nya ge abe e nyɔnuawo ta meka wo ya fia nu Nyɔnuawoe ɖo la fia nu alo? Vɔa eyi wozu vɔ me wɔwɔ nɛ tsã o. Fifia gbe wova yɔ wòyi wɔ ge kema wozu wɔ ga kpata kpata. Wodze aglo tum ɖe nyɔnuawo dzi, ŋutsuawo dzi. Fima ta ye e ne wòle nenema. Kema ame yiwo nye Yudatɔ. Yio lé Yuda kɔnuɔ me ɖe asi yi wo tsi tre ɖe Kristo ƒe nufiafia ŋutia? Ɔgɔ, mi le kpɔ ma? Le miɔ mia be kɔnu nu ma, nyɔnu me ɖo la ɖu ŋutsu dzi o. Vɔ mi kpɔ nu yi ma wɔ nyɔnu ma mɔ wɔ ma, nyɔnuɔ le wo dzi nu. Eta me nyi mia ya mia kplɔ ne mi le ɖa si wo le wɔ nene ma. Nene ma mia be nyɔnuwo katã wa va de mia dzi le aƒe me. Ta mi na mia. Ɖe ka dzi be nu mɔ gbɔe e Paulo dzi be ya gbe nu le? Eta wo le se ya dem. Gake ɖɔɖɔɖo amewo le nu gbegblẽ aɖe wɔm. Ne wobe wonedzra nu gbegblẽ ɖoa, ekema sededee vana. Fifia, nu ka tae mele gbɔgblɔm nenema ɖo? Ne míekpɔ Galatiatɔwo ƒe agbalẽ me eta etɔ̃lia kple kple ƒe enyilia, fiya ya amewo mewɔ vodada aɖeke o. Ke nui ye gbɔgbɔ kɔkɔe tsɔ na Pauloa ye wòle gbɔgblɔ wɔm na Galatia hamea? Ebe aleke o. Azɔ la, Yudatɔ kple Helatɔ megali o. Azɔ gake ame o. Eye Kristo va. Eye Kristo va wɔ eƒe vɔsa le atsitsoga ŋuti ɖe míawo mía ta, eye wòtsɔ míaƒe nuvɔ̃ dzo To míaƒe dzidadawo dzo wòkɔ eƒe ʋu ɖi ɖe mía ta be yeaklɔ mía ŋutia, eye mía, wòklɔ mía ŋuti vɔ míelɔ̃ xɔe vɔ ko la, fi kae ŋɖatso o? Eɖanye akpɔsɔtɔ o, eɖanye ekabletɔ o, eɖanye aŋɔna o, eɖanye evotɔ o, eɖanye anago o, eɖanye yovo o, tso France o, tso England o, mí katã míenye ame ɖeka. Ebe, Yudatɔ kple Helatɔ megali o. Ekplu, kosi alo ablɔɖedzi megali o. Atu alo asi megali o, elabena mí katã ɖeka míele le Kristo Yesu me. Haleluya! Nuyie nye enu, nui nye enu nyui yi menye ɖe wole nane ɖɔm, gbegblẽ aɖe ɖɔm ɖo oa? Yi wògblɔ tso vovototo yi le amewo mea? Yeye be, Vovototo aɖeke megali o. Nu ka tae enyae le vevie ɖo? Le Yudatɔwo ƒe subɔsubɔ mea, ne gbe sia gbe ƒe ŋkea, ŋutsu ɖe sia ɖe doa gbe ɖa ale, Sorry. Ebe, Yehowa, medaa akpe na wò be Nyemenye xexe me tɔ o. Alo trɔ̃subɔla o. Meda akpe na wò be nyemenye kplu o. Meda akpe na wò be nyemenye nyɔnu o. Yudatɔwo gbɔa, Ne nyɔnuwo yi gbedoxɔ me le Isr le Yerusalem, gbedoxɔ ƒe fi woɖe mɔ na edzrotɔwo be woate ŋu age ɖo, afi ma koe nyɔnuwo hã woate ŋu age ɖo. Womate yi fi ye ŋutsuwo yina o. Míegblɔe xoxo be màte ŋu kpɔ nyɔnu le mɔ dzi kɔ ado gbe nɛ o. Ta Yuda ŋutɔ ekpɔ eɖokui be ne ye nye nyɔnu la, ekema enu geɖe to ye ŋuti. Ye ta gbɔgblɔ nu be, Meda akpe na Yehowa be nyemenye etrɔsubɔla o, nyemenye xexemetɔ o. Evelia, meda akpe na wò be nyemenye ame ƒeƒle o, eklu. Etɔ̃lia, meda akpe na wò be nyemenye nyɔnu o. Yi gɔme nye be, le egbɔ la, nyɔnu enye gblɔetɔ wu. Ame ƒeƒle hã ganyo wu nyɔnu. Nu ka tae o? Ne èxlẽ Biblia nyuie àkpɔ be ne aƒle amea, ŋutsu ƒlega ekpe wu nyɔnu ƒlega zi gbɔ zi eve. Hm? Fifia, eyi gbɔgbɔ kɔkɔe gblɔ enya ya to Paulo dzia? Le eƒe alɔfa gbãtɔ, hamea ƒe ƒe alɔfa gbãtɔ mea, hamea te ŋu ɖu mamayee le Yudatɔ kpakple xexemetɔwo dome la dzi, elabena eye Petro va se egɔme be yeate ŋu ayi aɖayi kɔ mawunya ama na ame yiwo menye Yudatɔwo hã o ko la, ekema enya nyuia va kaka ɖe xexea me E Paulo hã tsɔ nyenye kaka yi kaka yi Roma kpakpli. Eto Asia nutowo me. Menye Christ, menye Yudatɔwo ɖeɖe koe xɔ nya o, ke boŋ xexemetɔwo hã xɔe. Ta ma ma ye le Yudatɔ kple xexemetɔ dome la, eɖe ɖa le hamea me le ƒe alɔfa gbãtɔa me ke le míaƒe ɣeyiɣia me. Gake ma ma velia ye nye ma ma ye le eklu kosi kpakple Ame ablɔɖe viwo domea, eya meva vɔ kaba o. Hamea gaɖe mɔ le ame ƒeƒle ŋuti, le ame dzadzra ŋuti didie kaka eƒe alafa wuiasiekɛlia me, eya ko hafi ye enya ma va vɔ le Kristo hamea me. Kpɔa, magblɔ be ƒe alɔfa blaevelia me hafi wòavɔ le míaƒe Afrikanyigba ya dzi, elabena le Afri, e, e, dziehe Afrika dukɔa me, Afrique du Sud, apartheid 90 me la ƒu hafi apartheid va vɔ. Vɔ apartheid enye mamadede. edukɔwo me eye ameyibɔwo le du ma me ɖeko le ɖeko wonɔ abe ame ƒeƒlewo ene. Mauritanie egbe wogale ame ƒlem. Alo? Ee. Tete ŋuti wòakpa. Mauritanie egbe wogale ame ƒlem. Ta mi mate ŋu agblɔ be ame ƒeƒle evɔ keŋkeŋ o. Gake nu yi le eme koe nye be Kristo hamea megalɔ̃ ɖe edzi be woaƒle ame aɖeke o. Amen. Gake kaka na egbea, Kristo hame afi aɖewoa, woga, wogale gbɔgblɔm kokoko be, Nyɔnu mate ŋu anye pastɔ o. Nyɔnu mate ŋu awɔ leke o. Nyɔnu mate ŋu awɔ leke o. Ele na mí be esia wòaɖe ɖa le hamea me kaba bena míate ŋu aɖe mɔ na Kristo be wòate ŋu awɔ edɔ si le eƒe hamea ŋuti. Nu ka tae o? Elabena Hamea, ehiã eƒe abɔwo kple afɔwo katã ʋe na eƒe dɔdeasiwɔwɔ. Nu kae nye Kristo ƒe susu? Le Yohanes ƒe agbalẽ me, míakpɔ nu ye Kristo ya kpɔ ɖa, eta bla evelia. Ne míexlẽ tso, míaxlẽ tso kpukpui gbãtɔ ayi wuienyilia dzi kaba. Yohanes ƒe agbalẽ, eta blaeve, tso kpukpui gbãtɔ ke le kwasiɖa ƒe ŋkeke gbãtɔ ƒe ŋdikanya futɛ la, Maria Magdalatɔ va yɔdo la gbɔ eye wòkpɔ bena woɖe kpe la ɖa le yɔdo la nu. Tete wòƒu du va Simɔn Petro kple nusrɔ̃la bubu si Yesu lɔ̃na la gbɔ eye wògblɔ na wo bena, Wotɔ Aƒetɔ la le yɔdo la me yi, eye míenya afi si wotɔe ɖada ɖo o. Azɔ Petro kple nusrɔ̃la kemɛ la to hiã do go va yɔdo la gbɔ, eye woa kple eve la woƒu du, eye nusrɔ̃la kemɛ la ƒu du gbɔ Petro ŋu tre yɔdo la gbɔ vava, eye esi wòdo kɔ ɖe eme la, ekpɔ aklalawo le afima, gake la meyi eme o. Tete Simɔn Petro hã le eyome gbɔna, eye wòyi ɖe yɔdo la me, eye wòkpɔ aklalawo mlɔ afi ma, eye taku si wobla ta nɛ la mele aklalawo gbɔ o, ke boŋ woŋe eme ɖo afi bubu. Tete nusrɔ̃la kemɛ la hã, si tre yɔdo la gbɔ vava la, yi ɖe eme azɔ, eye wòkpɔe, eye wòxɔ, eye Woxɔe se, elabena womenya Ŋɔŋlɔ la bena ele nɛ be wòatsi tre tso ame kukuwo dome la haɖe o. Azɔ nusrɔ̃lawo gadzo yi woa ŋutɔwo ƒe me. Ke Maria le tsitre ɖe yɔdo la godo le avi fam, eye esi wòle avi fam ale la, edo kɔ ɖe yɔdo la me. eye wòkpɔ mawudɔla eve le awu ɣi me le anyinɔƒe, ɖeka le tagbe eye ɖeka le afɔde le afisi Yesu ƒe kuku la mlɔ. Eye ame mawo gblɔ nɛ bena, Nyɔnu, nuka ŋuti nèle avi fam? Egblɔ na wo bena, Elabena wotsɔ nye Aƒetɔ la yii, eye nyemenya afisi wodee ɖo o. Esi wògblɔ nusiawo la, etrɔ megbe eye wòkpɔ Yesu le tsitre, eye menyae bena Yesu ye o. Yesu gblɔ nɛ bena, Nyɔnu, nu ka ŋuti nèle avi fam? Ame ka dim nèle? Ke eya bu xaa bena, Abɔdzikpɔlae. Egblɔ nɛ bena, Aƒetɔ, nenye wòe tsɔe yi la, gblɔ afi si nètsɔe yi ɖamlɔ la nam, eye nye la, mayi aɖatsɔe vɛ. Yesu gblɔ nɛ be, Na Maria. Ke esi wòtrɔ eɖokui la, egblɔ be, Egblɔ nɛ be, Egblɔ nɛ le Hebrigbe me be, Rabuni, si gɔmee nye, Nufiala. Yesu gblɔ nɛ bena, Mègaka asi ŋunye o, elabena nyemekpɔ yi dziƒo Fofo la gbɔ haɖe o. Ke yi nɔvinyeŋutsuwo gbɔ, eye nàgblɔ na wo bena, Meyina dziƒo le Fofonye kple miawo hã mia Fofo gbɔ, nye Mawu kple mia, miawo hã mia Mawu la gbɔ. Maria Magdalatɔ la Va gblɔe fia nusrɔ̃lawo bena, Mekpɔ Aƒetɔ la, eye wògblɔ nya siawo nam. Haleluya! Ne míekpɔ esia, míado dzesii be le gɔmedzedzea me, Mawu wɔ ame ɖe eya ŋutɔ ƒe nɔnɔme me. Evɔ Yesu mínya be enye Mawu, ta eyae wɔ ame le eƒe, eyae wɔ ame ɖe eya ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu. Eya ta mate ŋu de vovototo nyɔnu kpakple ŋutsu dome o. Eya ta esi ya nɔa anyigba dzi la, nu sia nu si wowɔ kpakple ŋutsuwo la, ewɔe kple nyɔnuwo hã. Fi ya zɔa, eye wòfɔ tso ame kukuwo dome. Ame ɖeka ko si wòte ŋu gblɔna be, Vae gblɔ na ŋutsuawo, vae gblɔ na nɔvinyewoa, eyae nye nyɔnu. Ɖe mate ŋu ato ŋuti, eya ŋutɔ mate ŋu ŋutsuawo gbɔa? Nu ka tae wòzu be wòdɔ nyɔnu ɖo? Bena míase egɔme be gbeɖiɖia trɔ. Vovototo yi ye amewo tsɔ va de ŋutsu kple nyɔnu domea? Ye ŋutɔ ye gava ɖee ɖa. Menɔe tsã o. Miawoe kɔ ede eme. Fifia ɖe nye ŋutɔ meva eme atrɔ dze nuwo gɔmea, meɖe vovototo ma ɖa. Nenye be nyɔnu bubu aɖee ye la, magblɔ be ɖewohĩ etso ƒome nyui me tae. Kpɔ Maria Magdalatɔa. Enye nyɔnu aɖe eme si gbɔgbɔ vɔ̃wo nɔ Gbɔgbɔ vɔ̃ ɖekaɖeka wɔme adre ye Yesu nya do go tso eme. Gake nyɔnu ma ye wòdɔ zɔ be neyi ɖagblɔ na Petro kpakple yeƒe nusrɔ̃la bubuawo bena yefɔ. Nenye be Mawu, Yesu Kristo, te tsɔ dɔ ma de asi na nyɔnua, ekae womagade asi na nyɔnu egbea o? Meɖekpɔ eme kɔa? Ta ate ŋu awɔ dɔ na Mawu. Ne nye ŋutsua nyɔnu ate ŋu afia nu o, ate ŋu fia Kristo ƒe nya o nenye be enye wu wò ko. Haleluya! O ŋutsunyenye mexe mɔ be nyɔnu nafia wò nu o. O nyɔnunyenye mexe mɔ be nàfia nu ŋutsu o. Haleluya! Vɔ nu yi xe le eme nye bena, Biblia gblɔ anyi le Yakob ƒe agbalẽ eta gbã, Etaa tɔkpui gbãtɔ me be, Miganye ame kpakpaŋ di be yewoafia nu o, elabena mí ame siwo fiana nu la, míaƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ sesẽna wu ame siwo mefiana nu o la tɔ. Ta ne àfia nua, ele na wò be nànɔ agbe ɖe nya la nu pɛpɛpɛ. Eya tae Paulo be, Meƒoa nye ŋutilã wòdoa ʋusrã. be ènye ame si le gbeƒã ɖem nya nyui la na amewoa, nye ŋutɔ womegava hem ɖe megbe o. Eme kɔa? Biblia be, Le aƒe gã me la, menye sikakplu kple klosalokpluwo ɖeɖe koe nɔna anyi o, ke boŋ akɔblikpluwo hã, anyikpluwo kple Atikplowo hã nana nyi. Ke ame sia ame si kɔ eɖokui ŋuti la, enyo hena Aƒetɔ la ƒe zazã. Ta nu ɖeka ye hiã na mí bena mía a wɔ hafi ate ŋu anye dɔwɔlawo le Maɔƒa si mea, eyae nye be mía nɔ agbe kɔkɔe, mía nɔ agbe dzadzɛ. Ènye ŋutsu o, ènye nyɔnu o, ènye ɖevi o, ènye tsitsi o, ènye agbalẽ o, mènye agbalẽ o, ne ègbe wɔ ɖokuiwò kɔkɔe ko la, Mawu azã wò. Haleluya! Petro mede suku kpɔ o, gake Mawu zãe. Yohanes mede suku o, Mawu zãe. Menye be ne ède suku akpa ko Mawu mate ŋu azã wò o. Ne wova gblɔ sukudelawoa, woana ese be Paulo de suku akpa le eƒe game, gake Mawu zãe. Ta eyi sukuwo me yi sukuwo enye suku nufiala gãwo enye agbledelawo enye tɔƒodelawo enye asitsalawo mawu ateŋ azãwo nenye be ekɔ ɖokuiwò ŋuti haleluya xɔxɔ se mi katã mi le mɔ ɖege ba mawu azã mi le dɔwɔƒe agbalẽta gbãtɔ kpukpui enyilia mea biblia yesu kristo gblɔ na eƒe nusrɔ̃lawo bena hafi boŋ miele ŋusẽ xɔ ge ne gbɔgbɔ kɔkɔe va mia dzi, eye miazu nye Ɖasefowo le Yerusalem, Yudea, Samaria kple anyigba blibo la katã dzi. Biblia na míenya be eyi nusrɔ̃lawo trɔ yi Yerusalema, woyi ɖe xɔtaxɔ la me, eye wo katã wonɔ dzi, wonɔ agbe dom ɖa. Ŋutsu, nyɔnuwo nɔ wo me, Maria, Yesu nɔ hã nɔ wo me hafi Gbɔgbɔ ƒe va ɖi ɖe wo dzi be woazu Ɖasefowo. Ɖasefowo ɖe, eƒoa nu, meƒoa nu o? Efiaa nu alo mefiaa nu o? Ɖe mexɔe se be mí katã ne míedzra mía ɖokuiwo ɖo koa, Gbɔgbɔ Kɔkɔe ado ŋusẽ mí bena míazu eƒe enufialawo, eƒe dɔwɔlawo? Nyaɖeɖefia ƒe agbalẽ na míenya le tagbãtɔ kpukpui adelia me bena, Kristo Yesu wɔ mí efia nunɔlawo Nenye ènunɔ, ne ènye nunɔla, ele godoo be nàfia nu ame. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ eta eve kpukpui asiekelia gblɔ nenema ke. Ne míesu gbɔ ɖe dɔa ŋu la, dɔa avɔ kaba. Le Kristo hamea me egbea, nyɔnuwoe su gbɔ wu. Meda alakpa? Ne nyɔnuwo su gbɔ wu vɔ egbe be nyɔnuwoe, womate ŋu awɔ dɔ o ɖe, dɔa le vɔvɔ gea? Ɖe nyɔnuwo ɖe woadzra ɖo ɖe dɔa ŋuti hafi awɔe alo womadzra ɖo o? Woalé be na woƒe nu ye. Enu yi mele vevi o, mehiã o. Ɖoŋɖoŋɖoŋɖoŋɖoŋɖoŋ ye ma nànyi o. Ẽ? Ẽ, ʋeawo do alo be ɖe eha dzi matso oa? Akayae wòŋe na. Míaƒe akayawo meɖo la ŋe o. Yi gɔme nye be, ne èle nu ƒom akpa ɖe, Amewo maganya nya o, akae le vevie, ekae mele vevie o. Ta mía ame yiwo nye nyɔnuwoa, míalé be na mía ɖokuiwo, míawɔ mía ɖokuiwo kɔkɔe, eye míalé be na míaƒe nuwo. Ekema ne míeva yi ɖo ŋutsuwo gbɔ hã, woaɖo to mí. Mawu neyra mí katã. Mina mía aɖo mo vevi akɔ mía ɖokuiwo ŋuti, eye míakɔ mía ɖokuiwo aɖo anyi na Mawu wòatsɔ eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ayɔ mí. A Gbɔgbɔ kɔkɔe ɖee fianaa nu. Miele via dada kpɔ le fiya? Biblia sukuɖolawo dometɔ ɖekae wònye. Ok? Vɔa menye Biblia suku ɖe eye wɔna sɔfo gbɔgbɔ kɔkɔe ɖe eye ɖoa ame gɔmee anyi gbɔgbɔ be efiana nu ame nyuiwo. Ta nenye be ebe yeatsɔ agbalẽ ko axlẽe ko anya nua eye koe ahava gblɔe na amewoa, èda ƒu. Gbɔgbɔ kɔkɔe le ewɔ ge be nutetea su asiwò Bena, ame yi ye kpɔ eɖokui be yae nya nuwo katã vɔ le anyigba dzi, ne va nu ƒom gbagbã be, O, yae xɔ se be ye de sukua? Ame ya sukua kae ade hafi ye eƒe nunya de to aleke ya? Gbɔgbɔ kɔkɔe le ema wɔ ge ta de mɔ ne gbɔgbɔ kɔkɔe nanɔ eme wɔ. Vɔ esi wogblɔ be gbɔgbɔ kɔkɔea, woate le ame yi ye mekɔ o me nɔ ge o. Eɖo kuku mekɔ a? Eŋkɔ ye mekɔ o. Gbɔgbɔ kɔkɔe. Ta hafi ne wòanɔ eme wɔa, ele be wòagbe nanye agbe kɔkɔe. ekema Mawu ate ŋu ato dziwò awɔ nu tso edzi. Eva gblɔ na mi be edɔa li fũ, edɔwɔlawo koe mede ha o. Ete Yesu Kristo gblɔ be, Migblɔe na nuŋeŋetɔ be wòadɔ dɔwɔlawo ɖo ɖa eƒe agblea me. Eye míawo míeli xoxoa, míla segɔme be míezu dɔwɔlawo le Mawu ƒe aƒea me. Mímanye ame siwoe anɔ fɔ hem ɖe megbe o. Mina míatsi tre míagblɔ nɛ be, Nye nye sia, Aƒetɔ, kɔ ŋutinye. Dzram ɖo eye nàkɔ wɔ wò dɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Tsi tre eye nàƒo nu nɛ. Ne èkɔ ɖokuiwò nɛ be wòazã, enya wò hiahiãwo. Haleluya! Enya wò wu ale yewò ŋutɔ nènya ɖokuiwò. Woa nèle ekpɔm be eklo ɖeka koe le ye vem. Kplɔ ma menye naneke le ya gbɔ. Nui, nui ŋutɔŋutɔ ta le nye dɔ le awu wòa? Kplɔ ya menye haɖe o. Eya le ekpɔm. Ne ètsɔ ɖokuiwò ɖo anyi nɛ be yesɔgbe be wòa awɔ ye ŋuti dɔ akɔ wɔ eƒe dɔa, nuyiwo katã anye mɔxenu le wò agbe me hena dɔa wɔwɔa, aɖe wo dzo fifi la le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Kɔ gbe dzi naƒo nu nɛ.

Kɔ gbe dzi nàƒo nu nɛ. Ame aɖeke mele to ɖom o. Wò ŋutɔ ɖekae le nu ƒom na wò Mawu. Gblɔe nɛ. Enya si le dɔme medzea ɖeka o. Gblɔe nɛ. Ame aɖeke metsia akpa hena eƒe dɔwɔwɔ o. Ame aɖeke menye ɖevia akpa hena eƒe dɔwɔwɔ o. Ame aɖeke ƒe du yi me wòle, ekɔ yi me wòle, aƒe yi me wòle, xɔ yi me mlɔm wòle menye mɔxenu na dɔwɔwɔ o. Efo meda akpe nɔ nye Mawu. Wò fia medo wò ŋkɔ ɖe dzi. Nɔvinyewo, fofonyewo kple dadanyewo, wotsi tre le ŋkuwò me eye wole gbɔgblɔm na wò be, Nye nye si. Le ŋkuwò me. Ne enyo ŋuwò la, ekema xɔm natɔ wò dɔwɔnu. Kɔ ŋutinye, Aƒetɔ. Eyi nèwɔa ya vɔvɔ nèkpɔ be nanewo li siwo axe mɔ na woƒe dɔwɔwɔ, abe dɔléle, abe mate nyui aɖe. Yehowa, naneke mesesẽ na wò, nuwo katã le bɔbɔe na wò. Zi ale si nèkpɔ woƒe dzi me, eye. Nyateƒe wònye be wotso nya me be yewoatsɔ yewo ɖokui na wò ta? Aƒetɔ, ɖe dɔlélea ɖa. Amea ɖewoa, wo srɔ̃ ƒe dɔléle yae nye mɔxenu na wo, elabena womate ŋu dzo le wo srɔ̃a gbɔ o. Kasi wo srɔ̃ ŋuti fifia la, amea ɖewo viwoe. Kasi wo viwo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Yewo hahiã siwo katã nye woƒe hahiãwo ɖo ŋuti na wo le wo kesinɔtɔnyinyi nu. le ŋutikɔkɔe me le Kristo Yesu me, eye de dzo nunana siwo le wo me la me, eye nàna be mí katã míazu dɔwɔla vavãwo na wò le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen.